Hiç bir dil bilmeýän bolsak, hiç bir söz bolmasady, o wagt hem pikir edip bilermidik? Munuň jogabyny bilmek üçin hiç bir söz bilmeýän gaty üýtgeşik bir adamyň durmuşyna myhman bolmagymyz gerek. Beden dili mugallymy bolan Suzan Şaller bir gün mekdebiň aýry bir ýerinde hemmelerden aýry ýagdaýda duran birini görýär. Bu gören adam ýigrimi ýedi ýaşynda, doglandan bäri ker, meksikaly biri eken. Suzan bul adamyň ýanyna baryp, beden dilini ulanyp, Salam, meniň adym Suzan diýýär. Bu sözlerden soň garşysyndaky adamyň hem öz adyny aýtmagyna garaşýas. Ýok, ol hem Salam, meniň adym Suzan diýip, beden dilini ulanýar. Suzan hem näme bolanyna haýran galyp, Ýok, ýok, meniň adym Suzan diýýär. Birnäçe wagtlyk çekeleşikden soňra Suzan ol adamyň gözleriniň içine seredip, ol adamyň däli bolmanlygyny bilýär. Eger-de bul adam meniň edýän beden-dil hereketimi gaýtalaýan bolsa, onda bu adam meniň näme diýýänime düşünmeýän bolmaly. Ýigrimi ýedi ýaşyndaky bul adam diliň nämeligini bilmeýärmiş. Suzanyň oňa diýýänlerine düşünmeýärmiş, çünki ýigrimi ýedi ýyl boýunça oňa hiç kim beden dilini öwretmändir. Hatda özüniň ker bolanlygyny hem bilmeýärmiş, çünki ses diýilýän bir zadyň barlygyndan hem habary ýokmuş. Ynsanlaryň biri-biri bilen gepleşýän wagtlary dodaklarynyň gymyldamagyny, birek-biregiň dodak hereketlerini okaýarlar diýip pikir etýärmiş. Özüniň dodak hereket okap bilmeýänligi üçin özüni samsyk hasaplaýar eken. Suzan oňa indefonsa adyny berýär we oňa beden dilini öwretmäge başlaýar. Emma Suzanyň eden hereketleriniň hiç birine düşünmeýärmiş, diňe eden hereketlerini gaýtalaýar eken. Beden dili bilmeýän birine beden dili bilen beden dilini öwretmek. Gynandyryjy bir ýagdaý, aýlarboýy hiç bir zat öwrenmegi başarmandyr. Emma günleriň birinde gaty täsin bir ýagdaý bolýar. Suzan bir gün dersde Indefonsanyň doňup galanlygyny görýär we soňra-da üns bilen töweregindäki hemme zada serdip başlaýar. Soňra-da birdan Indefonsanyň gözleriniň içi parlapdyr. Soňunda düşünipdir. Hemme zadyň bir ady bar. Ýigrimi dil boýunça dil diýilýän bir zadyň barlygyndan habary bolmaýan bul adam dünýä täzeden doglan ýaly boldy. Suzanyň gözleriniň içine seredip, ýekeme-ýeke töweregindäki hemme zadyň adyny soraýar. Suzan hem ol goşlaryň adyny beden dili bilen düşündirýär eken. Ildefonso birnäçe wagtdan soňra aglamaga başlapdyr. Bir pikir edip görüň, ýigrimi ýedi ýylyňyzy hiç kim bilen doly ýagdaýda gatnaşyk gurmadan, ýalňyz başyňyza hemmelerden uzak durup geçirýäňiz. Ýigrimi ýedi ýyl boýunça dilden mahrum, hiç zadyň adyny bilmeýänligi we hatda öz adyny bilmeýänligi üçin aglaýarmyş. Indi bolsa hemme zady öwrenmegiň wagty geldi. Ýyllar soňra Ildefonso beden dilini doly öwreneninden soňra Suzan onuň bilen gürrüňdeşlik üçin ýanyna gitdi. Aklynda soramak isleýän bir soragy bardy. Sözler bolmadan pikirlenmek nähili bir zat? Emma her sapar bu sorag Indefonsa soralanda, ol özüni aňlatmakda kynçylyk çekýärdi. Çünki beden dilini öwrenmeden öň onuň üçin dünýä bir garaňky bir ýerdi. Diňe bilemok, ýadyma düşenok. Ýeke bilýän zadym, indi üýtgeşik. Pikir et şim diýerdi. Şemalyň öwsüşini, suwuň sergilligini, gülleriň ysyny we hemmeler ýaly indefonsa-da bilýärdi. Emma aklynda bulary aňladyp biljek sözler ýokdy. Bu sebäpden garaňkylykda ýaşaýandygyny aýtýar. Aklymyz sözler bolmadan şekiller bilen hem pikir etmek ukybyna ýedir. Hatda hudožnikler pikirlenýän wagtlary sözlerden hem has köp şekilleri pikir edýändiklerini aýdýarlar. Bilim adamlary ýeke bir söz hem bilmeýän adamlaryň görmek arkaly şekiller bilen pikir edýändigini tassyklaýarlar. Ýene-de sözler we şekiller arasynda bir gatnaşyk bar. Sözler bizi ýalňyşlyklarymyzdan uzaklaşdyryp, hakykata ýakynlaşdyrmak güýjüne eýedir. Aklymyzdaky pikirleri başgalaryna sözleriň üsti bilen geçirip bilýäris. Ýagny dil bizi bir-birimize baglaýan bir kileýdir. Hatda dil biz ýaşaýanlar däl, geçmişde ýaşanlar bilen gelejekde ýaşajaklary bir-birine baglamak güýjüne ýeter. Bir pikir edip görüň, sözleriň bolmadygy bir dünýäde Kopernik oýlap tapan zatlaryny ýazmazdy. Galeleýa pikirlerini aýdyp bilmezdi. Nýuten, ol göz bilen görülmeýän güýje ýeriň dartyş güýji adyny berip bilmezdi. Sözler bolmasa, diňe